السلام علیکم وعلیکم السلام میں امید کرے تو سارے سارے یار دوست آباد تندرست فٹ پاٹ ہو کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی آپ سورج ویلاگ کی تے شروع پاک ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے بھرا توڑا سلیم کھوکھے آلا کھوکھا پی ہے بند اے سائیڈ تے کھڑا ہے رشکا تے اللہ پرو خیر آ گیا سے کھوکھے تے کھوکھا کھلے نے کھوکھا کھول کے تے کرے نے روزی روٹی اپنی تے ماشاءاللہ بابے ہوری بکریاں چگیندے ودن خوبصورت جے گاؤں دی سخاوت پیاری پیاری ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے اے سائیڈ تے بھی بکریاں چگدیاں ودیاں تے صبح دا ٹائم ہے کھڑکا سندے پے وے نا اے کھڑکا جیڑا تھیندا پیا نا بیک سائیڈ دے نا ٹرالیاں والیاں دا کھڑکا تھیندا پیا اس سائیڈ تو بزرگ ہو رہی آئے ہوئے اپنے فصلاں دے وچ کام کرن تے جویں کہ او فصلاں دے وچ کام کرن آئے ہوئے تے اساں وی ماشاءاللہ اپنے کھوکھے دے آ گئے روزی روٹی کرن جتنے بھی یار دوست احباب ساڈے چینل تے نویں نویں ہیں لائک سبسکرائب فالو شیئر کر چھوڑے سن ساڈا چینل نال تے بیل آئیکن گھنٹی وی نال پریس کر چھوڑے سن کیونکہ ہر آون والی نوٹیفیکیشن تہاکوں ملتی رہندی کیونکہ ویور صبح صبح دا ٹائم ہے تے گرمی ہے تے گرمی صبح صبح دا ٹائم ساڑھے واسطے تے تقریبا نو بج دی پئی ہے تے باقی کیا آکھ سکدے ہیں کہ صبح دا ٹائم ایہو ہی ہوندا ہے باقی چلو اللہ خیر کرے سی راسو نال نال تاکو ڈکھے سو آج دے خوبصورت جے ہیں ثقافتاں خوبصورت جے ویلیج لائف دے پیارے پیارے ایویں دے نظارے بزرگ ہوری بکریاں چگیں دے ودن تے میں دا ماحول بنا رہے سو پیارا جے ہیں راسو نال کیونکہ ویڈیو سکپ کر ویسو تو کو سمجھ گیا نہ لگ سی ویڈیو اساں سٹارٹ خوبصورت جے نیو جگہ تو سٹارٹ کی تھی ہے پیاری جائیں ہک تیݙا پچھلا کھڑکا آندا پئے نا تے او آواز سر دی کیاں نہ آندی پئی ہوسی۔ ہک ویسے گلا وی اڄ خراب اے گلے خراب تھیوݨ دی وجہ توں نا آواز وی تھوڑی ہک بھاری بھاری نکلدی پئی اے چلو کوئی گالھ نی مینڈ نی کرنا۔ تے بیک سائیڈ تے سلون آلا ساݙا استاد دوست آیا ہویا تے اساں خوبصورت جئے وݨ دے تلوں کھڑ کے ویڈیو کیتی اے اسٹارٹ کیونکہ اے ویڈیو جیڑھا ہے نا ساݙا وائرل اے۔ انشاء اللہ پاک ولیج لائف دے خوبصورت جئے نظارے تے سرائیکی کلچر دیاں ثقافتاں کریسوں وائرل جلدی جلدی بھرا سپیشل پرسن سلیم کوں مریسو سبسکرائب فالو شیئر کریسو تاکوں ڈکھیسوں اج دی خوبصورت جے ولاگ دے وچ خوبصورت جے نظارے تے لیول دار تے خوبصورت کیونکہ خوبصورت دلچسپ کریسوں ولاگ رہسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو۔ ماں تھے یہ دل پانی لکڑ تھے ہی کھڑا ہون میں کو تراون تھے یار ماں بہت سبا سا باپ سے تو چپ نا نا چپ چپ ویلکم بیک سنگت آ گیا برا توڑا واپسی خوبصورت جے ویلاگ دے نال تے گرمی دی شدت تے ویور ول زور دی پئی پئی ہے نا بیٹھے تھے تے ماشاءاللہ اپنے کھوکھے دے اللہ اللہ کریندے پیا سے روزی روٹی کریندے پیا سے گرمی دا سین فل تیز تھیا کھڑے لیکن چلو کوئی گال نہیں تے لگے پہ ماشاءاللہ خوبصورت جے ویلاگ تے ساڈے سرائیکی کلچر دی سخاوت پیارے پیارے ویلیج لائف دے پیارے نظارے تے باقی پیار محبتاں کر چھوڑیاں کرو ساڈے لائک فالو شیئر کر چھوڑا کرو بھرا سپیشل پرسن کو تے ایویں تہاڈی محبتاں تے تہاڈی سپورٹ نال ہی اللہ پاک ساکو کامیاب کرے سی خوبصورت سخاوت تے خوبصورت ساڈے سرائیکی کلچر دا ماحول

تاکوں پیاری پیاری آواز تے پیارے پیارے نظارے دے سرائیکی کلچر دی خوبصورتی ایویں ڈکھیسوں راندے راؤ نال نال ویڈیو سکپ نہ کرے سنگت۔

ایساں سنگت بابا اسلم آیا بیٹھے سارے کول۔ پکھے دی کو ہوا جھٹویندے پئے خوبصورت ٹھڈی ٹھڈی تے اساں ماشاءاللہ ٹول کے آ گئے سے بئی سائیڈ تے ٹریول کر کے خوبصورت جے ولاگ دے نال نال بابے اسلم کوں گھن آئے اساں ویڈیو دے وچ میں آکھیا بابا اسلم انجوائے کرے ساڈا ولاگ۔ تے باقی ایویں رہو نال نال تے میں ماحول تہاکوں ڈکھیسوں پیارا پیارا خوبصورت جیا۔ ایڈو پکھا چلدا پئے بابا اسلم ٹھڈی ہوا جھٹیندا بیٹھے تے باہر دا ماحول کچھ اس طرح دے تہاکوں ڈکھینے ول پیارا جیا سرائیکی ماحول اج دا۔ سنگت آ گئے آسے اتھوں باہر ٹر کے دے خوبصورت جی جگہ تے میداں ٹھڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں دے وچ تے میداں اج دا خوبصورت جے ولاگ تہاکوں دلچسپ لگسی مزہ آسی ولاگ دے وچ تے نظارے تہاکوں ڈی نظر سن پیارے پیارے کیونکہ سنگت نظارے تے ساڈے ول ویسے ہی پیارے پیارے ہوندے ہن خوبصورت ہوندے ہن تے باقی رات سوں ہی میں نال نال تہاکوں ڈکھیسوں پیارے پیارے نظارے کیوں چیک کرو سنگت۔ بھرا توڑا اے سفر مار کے گیا ودے نوی لوکیشن دے ہر بنو لکنا ہی لکنا اوزار ہی اوزار ہیں میں آدھاں کہ کیا بات ہے سنگت ہے نظارہ کوئی نہ ہر سائڈ دے اوزار ہی اوزار بین چلو بٹ کوئی گال نہیں رہو میں نال نال چل دے پیسے واپسی کسی دوست کو ملن گیا سے مل گئی دے سے اللہ بھرو خیر تے ہون بین دے پہ اپنے خوبصورت جی لوکیشن دے اپنے پیارے جی کیبن تے چل کے دا کو ڈکھے سو دوبارہ بلا

ماتا سنگت اے وی ساڈی بابا سخاوت اے نا خوبصورت جے بھلا ایڈو بھرا تہاڈے ہوراں دا چوک تے چوک دے نال ای بھرا تہاڈے دا سلیم کھوکھے آلا شہزاد بھائی وی ماشاءاللہ کھڑن تے شہزاد بھائی ہوری بیٹھے ہن کھوکھے تے اساں کے آسے اپنے دوست تے بھائی ہوراں دے وڈے بھائی ہن ساڈے انہاں کوں تھوڑا کوئی مسئلہ آئی تے اوکوں پچھن کیتے تے ملن کیتے گئے آسے باقی مل ایسے اللہ پاروں خیر اللہ پاک انہاں دی زندگی دی خیر کرے تے صحت دی بادشاہی ہووے تے باقی راسو نال نال تے تہاکوں ایویں نظارہ ڈیکھے سوراں دی ایں سائیڈ تے تھیندا پئے وے سورج غروب پیارا جیہاں سورج غروب تھیندا پئے لیکن تھوڑا لیٹ تھی گئے ہیں اے چیک کرو سورج دے پیارے پیارے نظارے آندے پین دے باقی کوئی گال نہیں رہو نال نال بلکہ میں دا کہ سنگت تھوڑا زیادہ کیا سے رکھو میں دا ولاگ دے تھے اینڈ کرے نے بلا خوبصورت جے ولاگ تاکوں ڈیکھے سو پیارا جیہاں لیکن تھوڑا سیٹ چینج کرے نے تک بل ڈیکھے نے ماحول تے باقی سنگت بھرا تہاڈا آ گئے خوبصورت جے سرائیکی کلچر دے ولاگ نال واپسی ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے سلیم کھوکھے آلا تے باقی ڈیسو محبتاں سپیشل پرسن بھرا کو تے ساڈا کیمرہ مین تھوڑا پچھاں تھی ونجے ساڈی آواز زیادہ آندی پئی ہوسی تے باقی کیمرہ مین کو کر تے پچھاں خوبصورت جے ولاگ نال تے باقی کوئی غلطی کوتاہی دی گھنسو معذرت معذرت دے نال ڈیسو اجازتاں خوبصورت جے سرائیکی کلچر دی ولاگنگ تے بڑی پیاری پیاری تے ویلیج لائف دے نظارے بھرا سارا پانی آلا کھلدا ویندا ہے پانی پلیندے تے کھلدا وی نال نال ہے چلو کوئی گال نی باقی ڈیسو خوبصورت جے ولاگ نال اجازتاں زندگی بخیر ملسوں ول لائک سبسکرائب فالو شیئر کر چھوڑیسو سلیم کھوکھے آلا پاک ویلیج لائف دے نظارے اور اللہ حافظ بائے